Бостуолла дьүүллүүр сүбэ уонна кыттааччылар «Мин аатым Дровошапкин Ярослав, Александр Алексеевич Покомов аатынан Тиэлгэ орто оскуолатын бэһис кылаас үөрэнээччитибин. Үлэм тоҕооҕо. Саха сиригэр икки тыһыынча уон үс сылга физкультурнай хамсааһын сүүс сыла туолларынан хос эһэм Иванов Иван Николаевич Үрэх-Уйбаан спорка ситиһиилэрин сырдатыахпын баҕарабын. Үлэм сыала эһэм Иванов Иван Николаевич олорон ааспыт олоҕум спортка көрдөрүүлэрин билии, үлэм соруктарым. Эһэм туһунан литератураны ааҕыылары хомуйуу, олорбут олоҕум спортка ситиһиилэрин билии, ирдатыы, үлэ Туттубут ньымаларбыт ыйытыылаһыы ахтыылары истии, литературанан булуу, дьон иннигэ сырдатыы сабаҕалааһына, хос эм Иван Николаевич олоҕос тириэрдэрэ, кэнчээри ыччат утарыгар холобур буоллаҕа үлэ практическай суолтата оҥоһуллубут үлэ кылаас чаастарга туттуллуоҕа түмэл кабинекка уонна биһиги дьиэ кэргэҥҥэ архыып буоллаҕа мин хос эһэм иванов иван николаевич тэйиччик тоҕус сүүс алтыс алта сыл олунньу алтыс күнүгэр массыына халыҥ нэһилиэгэр кэннилимэ диэн алааска боростуой үлэһит дьиэ кэргэнигэр күн сирин кэлбитэ. Аҕата Николай Иванов Кыыл Ардаҥа колхоз бэрэссэдээтэлэ, репрессия сэрдибэтэ буолбута. Эһэм өр сылларга хортуоска, онтон Карл Байкалов кэлин аахара сопхуостарга тыраахтары механизаторынан тараахтыылаахтык үлэлээбитэ. Үлэлиир кэмигэр үрдүк кубаластаахтык үлэлээн улуус чемпион Тураахтырыыһа буолан Москваҕа куоракка баран кэлбитэ. Аан бастаан сүүрүү суолугар сүүрбэ иккис саастааҕар тахсыбыта, хайыһарга орто сиргэ сүүрүү түөрт сүүс метр, аҕыс сүүс метр, тыһыынча биэс сүүс метр мас тардыытыгар элбэхтик көйөн-өрүү бириистээх миэстэҕэ тиксэрэ. Маҥнайгы улахан кыайыытын тыһыынча тоҕус сүүс биэс икки сыллаахха республика Обзорстарын спартакиадатыгар үс тыһыынча миэтэ чемпионаан ситиспитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон үс сыллааҕы Советский Союз Геройа Федор Кузьмич Попов аатынан күҥҥэ кросска чаҕылхайдык кыайбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон үс сыллааҕы Саха СССР Хамаандатыгар киллэриллэн Нальчик куоракка буолбут СФСР чемпионатыгар үс сүүс үс тыһыынча метр сиргэ сүүрүүгэ кыттан алта уонча хамаанда сүрүнтэриттэн бэһис миэстэ уон бэһис Миэстэҕэ тиксибитэ эһиллиитигэр Россия тылытын сүрүн спортсменнарын күрэхтэһиитигэр Красноярскай куоракка аҕыс сүүс метргэ иккис миэстэ, тыһыынча бэс сүүс метрга үһүс миэстэ булуталаан улаханнык хайҕаммыта. Саха Республикатыгар тыһыынча тоҕус сүүс өттөҕүн сыллаахха бастаабыта. Урожай ДСО тыһыынча

тыллаахха киризиэрэ трита тоҕус сүүс отуон иккис сыл чемпиона эһэм туһунан кэлиниги кыырка таарыллар үлэҕэ спорт истиилэрин туоһулуу грамоталара махтал суруктара трита тоҕус сүүс тоҕуон биэс сылтан оҕолоро сиэннэрэ нэһилиэгин дьоно-сүүрүгүн мас тардыытыгар кини аатынан бирииһи ыыттылар

Бииргэ түөрт уонтан тахса сыл олорбуттара, тоҕус оҕоҕо күн сирэ көппүттэрэ. Биэс уоллаах, түөрт кыыстаах оҕолор сиэннэрэ, аҕаларын, эһэлэрин утумнаан спорду сэҥээрэллэр, эмэ ситиһиллэрдээхтэр. Кини олоҕо оҕолору иһиттэрэ салҕыыллара. Түмүк эһэм Иванов Иван Николаевич толорон ааспыт олоҕун спорт сайдыытыгар кылааһатын спортивнай ситиһиилэрин үөрэттим уонна биллим. Олорбут олоҕо миэхэ холобур буолар. Кини спортивнай суолун утумнаан, оҕолоро, сиэннэрэ спордунан таптаан дьарыктаналлар. Хос эһэбин киэн туттабын. Болҕомтоҕут иһин махтал.